Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Salam Halmyrat aga hoş geldiňiz.
Salam, salam Olýa Çaryýewna. Salam hormatly ýurtdaşlar. Ine ahyr soňy bir aý, bir aý daga bolaýdy öýdýän ikimiziň eme efire çykmanymyza bilelikde.
Äý boluberendir.
Bu, ine. Hasap edemok, ýöne boluberendir. Aý, Ine, ýa. şu gün ine nesip edenden, ine, ikimiz efirde aýdyberiň, haýsy temany gozgaýly bu gün? Bu, bu, bu günki temamyz neme bolsun, Halmyrat aga? Ikimizem düýpli molla, şoň üçinem dinden gürrüň edeliň.
Aýdyberiň onda. Tüýs, ikimizem molla, dinçil. Biz ýalylar, biz ýalylar aýak aldygyna kellesine zat soraşyp, egnine zat atyşyp, ýaňky el enem edip, başagaý millet. Eşek tezegini guratman gatnaýarlar Mekgä tarap. Şo daş ellemäne musulman boldukda, aý näme etdik, hana dinin Allahu ekber-de näme, aý men dilimede gelenok aýtmaly sözler ýöne. şol din ömründe bir Kuran diýlen zadyň bir bir gatyny okap görmedik, ýa bir bir sany aýat bilmeýän ýatdan, ýa bolmasa arapça bilmeýän, okap bilmeýän. Aý şol şol adamlar eşek kezegini guratman Mekgä gatnaýarlar. Men haýran galýan Halmurada. bir ikimiz galypdyrys gitmedik Mekgä.
Ýo saparaga da bar. Ýa o. Ana bular indi düýnki aýtmaýyn diýsem ol bu dik durup buduna diýip berenler. Ol näme aýdyp berýär watandaşlar. Märeke zada gelse-de diňe şol arak içmäge gelýän ýaly ýa mollalar çeýnegi guýup getirýärmişler. Çäýnegi guýup getirýämişler. Çaý hökmünde. Hawa.
Ýygnagymyz bar ekeni, jaň edýäler. Ýok, ýygnagy soňa goýaýla, aýdyber. Hawa.
Indi meň aýtjak bolýan zadym, bul ömründe din diýilýän zadyň ysynam almadyk adamlar indi ýaňky büs-bütin keşbini üýtgedip, ýaňky nemesini üýtgedip, häsiýetini çen üýtgedip gatnap ýörler ne. Näme? Ol sahypalaryna girseň nemedir? Çilim arakdan başga, gyz gelinden başga, keýpi sapalykdan başga bilýän zatlar ýok. Şolardan 5 wagt namazdan başga da çykýar, emma ine Mekka gidip reklama edýärler dini. Şol indi sada halky Näme etmeli? Ana dine gidip geldi, hajy boldy diýip, indi şoňa tagzym etmeli. Halk prostoý olturan halk, sada halk. Ana Mekka gidip gelipdirmi, hajy bolupdyr. Indi şu ýanky goşadyrnyň içinde hajy bolýar-da. Türkmeniň sada pahyrlaň düşünjesiz ýanky bir näme, näme diýilýär? Jahyl halkyň gözüniň öňünde oýun oýnaýarlar-da. Ýaňky gidip günäsini ýuwup gelýär. Ýaňky olar toba etdi bolýar-da, toba edipdir. Toba edipdir, gelipdir, indi bular hajy bolupdyr. Indi bular hajy bolupdyr. Awo. Indi ne Allajan diýýär, wideosam bar, ine Hasem kanalda goýupdyrlar Allajan diýýär. Ine şundan neme zat ýokdur diýýär, sogaply zat ýokdur diýip daşy elini batyryp ogşaýar. O taýda näçe mikrob bar? Milliardlap. Men aýdýan, hawa boldy, e, degirdi, indi ogşadyň. Hawa, gitdiň, geldiň, hawa. Aý, ynanjaň türkmenem bu toba edip, toba gelipdir diýýär. Toba gelipdir diýýär, ynanýar, indi bu diýýär, erbetçilik etmez diýýär. Ýa bolmasa dogry ýoldan ýörär diýýär, dini ýoldan ýörär diýýär. Ýörärmiş olar ömrüni bozgaklyk edip ýören adamlar, arak içip, çilim çekip, gyzlar bilen şeýdip ýören adamlar Mekgä gidip geldi. Bagty çüwüp, hä? Indi ýene dogry ýola düşermiş ol. Ölse-de düşmeýär. Indi ertesi gün ýene başlar öňki nemesine. Ýa olam gelip nemede çäýnegi dolduryp arakdan ýuwandyr zyýaratyny gelensoň. Nyýazowyň edişi ýaly. Men aýdýan, bulaň hemmesi dine uýaýdy, geň göräýmeli. Birden, birden hiç zat ýok ýerinden durşuna bu ýaňky režimiň nemesi üýtgedi. Politika, syýasaty üýtgedi. Ýaňky GTT bar, guramaçylykly terror toparyň Büs-bütin syýasy tüýtgedi. Dine garşy. Öň-ä sakally görseler tutup syrýadylar. Ýaňky agzyna arak guýup ýene edip bulary basmak bilen wahabist diýdi, ýene diýdi, dinçil diýdi, daşyna adam üýşürýär diýdi. Bahana baryny tapyp basýadylar. A indi bäş-on ýylyň içinde näme boldy? Näme üýtgedi? Indem alyp bular hajy bolup ýörler. Aýagyllygyna gatnap. Bir-birindenem göreli alýarlar. Ýaňky bir Bozgaklyk edip ýören, gaýdaly bir bozgaklyk edip ýören abat adam däldi. Bozgaklyk edip ýören molla bolup gidip, ýaňky Mekgä gidip geldimi? Düzelipdir, toba gelipdir, hä? Bunam ýaňky sada halk ynanyp daşyny üşýär. Hana Hajy aga aýdyp ber hany nämeler bolup geçdi. A bulam Hajysyrap aýdyp berýän bolmalyda. Aý ne gaty gowumy neme ýer eken aý näme Mekgä gitdim pygamber bilen elleşip gaýtdym aý plan pytgan. Hawa daş getirdim o taýdan daşjagaz adam getirýämişler-de neme ýadygärlik diýen ýaly şo taýynyň toprak aýa o taýda ýene me daşda görüp hemme ýer daş daşjagaz şo taýdan alýandyrlar-da. Aýna mukaddes ine ogşan maňlaýyňyza degiriň zat diýişdirip, indi takal okaýan bolmaly daşyna adam üýşürip. Şolaň edýän hereketi-dä. Onuň haja gidip gelipdir diýse, gözüň aýdyňa-da barýar halk öýüne. Şol adamyň. Ýani onuň sada halk ynanýar. Ha ony puhçulyk etseňem, ugram ekeni, ine Hudaý geçirýän ekeni, gidip gelseň bolýar diýýärler. Onuň şo taýda günäni etmäň, bul haram işleri etmäň diýýän ýok. Ýörelge näme? Git, gidip günäňi ýuwduryp gelip bolýar diýip aýdýarlar. Näme etseňem bolýar. Diýmek, bulaň ýöredýän politikasynda, syýasatynda adam öldürseňem bolýar, gyz zorlasaňam bolýar. Hawa, birine bir günäsi baryny ýüňkäp, türmä, türmä basdyryp, ýene edip bir iň soňky adam bolsaňam bolýar, ýöne haja gidip gelýäň goýun, gap-garasaja bolup gelýäň. Hemme günäleňem ýuwulýar, toba gelipdir. Hany indi adam boldy, toba geldi diýip aýdýarlar. Iň esasy ýörelgeli söz toba geldi. Indi bu näme üçin aýdýan men? Adamlaryň aňyny, beýnisini ýuwýarlar. Pokçulyk etseň edibermeli. Ýöne Mekga gidip gelýäň welin ana arasalanýaň. Beýdibem nämäni reklama edýärler? Mekga gitmek üçin adamlar bir sen bir gideninden pul tapyp gözläp başlarlar. Karz kowalalyp. Ol kabul bolarmy ol? Sen çagalaň garny aç. Sen karz kowalalýaň. Haçan berjegiňem belli däl. Ýolunyň bahasam azyndan bir müň dollar çykar oňa. Azyndan. O taýda barsaň iýjek-içjegiň bar. Bu gün baryp ertir gaýdaňog-a sen. Otel almaly, ýatmaly, turmaly, iýmeli-içmeli. O taýk-bu taýk taksili, ýeneli gatnamaly. Adamlaň çykdajysy kän. Wiza açmaly. Gujak açyp duran ýok. Sen wiza açarsyň. Ol özüni oňarýan, oňarmaýanyň baryny-da, wzýatka baryny berip, çagalaňam bir ýyllap aç oturyp, senem şojagaz ýygnan puluňy indi şol haja gitmek üçin bermeli-dä. Şeýdip, diş-dyrnak bolup ýörenler bar. Halmyrat aga, şo haja gitjek bolup. Şony näme üçin reklama edýäler? Näme näme bitirýä indi haja gitdi gel. Men bara watandaşlar hiç diniň garşydaşy däl. Men onuň garşysyna gidemok. Ýöne şu pohly adamlaryň reklama edýän zadyna gaharym gelýär. Pohly adamlar güýji ýetmeýän adamlaryň öňüne geçip öwünip, indi haja gidip geldim. Ana siz gitseňiz ine menem kömek ederin zat diýip öwünýän bolmagam mümkin. Adamlar onuň başagaý bolup başlaýar. Bizem gideliň. Ana bir wagt menem günä edipdim. Gidip ýuwup geleliň. Günämizi diýip. Mine şu zatlary reklama edýärler halkyň ortasynda. Halkyň öňüne çykyp, bunam öz kanallary bar. TikTok diýdi, MikTok diýdi, ýene diýdi. Ol näme diýdi? Atlary bar, bar bir topar. Instagram diýdi, ýene diýdi. Goýýarlar. Adamlara görýä ony ol o samsyklaň podpisçikleri käne. Halkam şoň ýaly samsygy diňleýä gidip bizä diňläýenoklar. Şoň ýaly samsyk nirde samsyk bar bolsa näme diýýä aý aýtmaýyn o sözi. Ýöne özi özüni özüni derejesine görä tapýarlar da ýerini. Onuň bol bollugy däl-de. Şol halkyň beýnisi bilen oýnamak Ine gaýtym sogaby iş edenoklar-da günä iş edýärler. Halky öjükdirýärler-de, o halkym gitjek bolup, şo tarapa gitjek bolup, günäsi bir top bir wagt giden, bir günä iş eden bolsa, şony ýuwmaly, indi gije-gündiz ýatybilmeýär-de, şony ýuwmaly, bir zat etmeli, ýuwmaly diýip, karz kowala girip gitmeli bolýar. Şoň ýaly edýänler bar. Kellesinde şo pikir otyr. Ölmäkäň ýuwma ol günäňi diýip. Ana şony reklama edýärler. Ana şoň üçin aýdýan, bir diňe biz üçimiz galypdyrys, Mekka gitmedik. Ana, mena ne geň görýän zadym ine şu ine Putin mesela gelsek, ola mine şu birden musulman bolaýdy. Putin. Indi dille diýän, ne? O sünnet zat etdiren däldir ýöne dille diýende o müftüsi çykyş edýär. Assalamu aleykum Vladimir Vladimiroviç Putin diýä goýun olam. Aleykum salam diýip jogap berýärdi. Bütün zal el çarpdy. Hu bolup bütün zal. Oturanlar hem musulman. Zal oturanlar hem köpüsi. Gelen mihmanlar da. Men aýdýan. Ine Edýän mekirligi. Ýene oýnalýan ýaňky syýasat bar-a. Dini öňe sürüp oýnalýan syýasat. Ine, olam bir görnüşi. Türkmenistanda başga görnüşi bar. Orsýetde-de, Putiniň kellesinde-de başga bir görnüşi bar syýasatyň. Näme etmeli? Daşyna adam üýşürmeli, daşyna ýaňky musulmanlary çekmeli. Agyzlaryny birikdirmeli. Oň üçinem näme etmeli? Olaň Kuranyny almaly, ogşamaly, maňlaýyna degirmeli. Essalawmaleýkim diýse, aleýkumsalam diýmeli.

Görýäňizmi Halmyrat aga syýasat nähili oýnalýar? Görýäňizmi? Indi şol dost galmady-da Putiniň daşda gurugyny. Dost galmady bolin, özüni oňurýan döwletler bar, ösen döwletler. Hemmesi garşy. Barmak basyp sanlasaňam, hemmesi garşy. Ýöne galan döwletler bar, Afrika döwletleri bar. Hawa. Hindistan bar, Hytaý bar, ýa bir neme bar, arap döwletleri bar. Indi näme etmeli buluň? Şu taýdan özüne ýer gözlemeli. Şu taýdan özüne bir arka arka arka dag gözlemeli. Şeý diýeýin, arka dag gözle özüne.
Gaty dogry. Hawa.
Ana şoň ýaly buluň alyp barýan syýasata meni şoň ýaly samsygrak bolsaň ynanyp bolýar-da edýän hereketine. Dogrudan. Şol zatlara düşünmeýän bolsaň ynanyp oturmaly-da.

Dogry.
Ana kimler bar daş döwren indi? Afrika döwletdäki şol Afrika döwletleri bar. Bularyň arasynda musulmanlar bar. Onuň arap döwletleri bar. Ine Eýran bar. Ine bular ýaňky salam aleýkum diýse aleýkum salamyna guwanyp ynanyp oturjak nemeler ýaňky milletler. Indi siziň hem bir pikiriňizi alsam bu barada. Men äni Şeýleräk görýän. Halk bilen oýnaýarlar başardygyndan. Hem Türkmenistan, hem Orsýet.
Ikisem oýnaýar halk bilen.
Bolçany maňa aýdara zadam goýmadyňyz. Dogrusyny aýtdy. O gutarar.
Gutaraýly gülüşdäýdi. Şu ýerde.
Ýöne Gülýas bolup gaty bir gynançly problemaly mesele. Bu din meselesi. Ynanç meselesi, sen başda gaty dogry belläp geçdiňda. Ýa öz sözüňde aýtdyňda, dine garşy adam däl. Ýöne şol dini hapalaýan adamlara garşy biz. Sebäp meňem enem atam şol dine ak ýürekden ynanan adam. Bäş wagt namazynam berjaý eden. Hiç kime ýamanlyk etmän dünýeden öten adamlar. Sadakasynam berdiler, rehimdarlygynam etdiler, gollawam etdiler, açlyk ýyllarynda onlarça çagany halas eden enem atam bar.
Ýöne şolam ynanan dinini ine şu günkiler gelip pohlap otyr ine men şoňa närazy. Men şoňa garşy. Düşýäňmi? Indi şo enemiň atamyň rolunda men öz halkymyzy görýän şu. Şolary indi aşyk oýnan ýaly oýnap otyrlar. Şu gün däl-ä. Men togsan ikinji ýyldan bäri dilim sypyryp indi ýigrimi bir, otuz bir ýyl bäri aýdyp gelýän şuny. Nyýazow togsan ikinji ýylyň aprel aýynda ýanyndaky ministrlerini alyp, ine, Mekge-Medinä gitdi. Näme üçin gitdi? Sebäp Sowet Soýuzy ýykyldy, öňki kommunistik ideologiýa ýok, halk näme etjegini bilenok, nirä urunjagyny bilenok, halka ideologiýa gerek-dä, bir bir zada ynanmaly-da indi, garaşsyz täze Türkmenistany gurmak üçin. Olarda-da hödür edere jennet ýaly zat ýok halka. Halkymyzda näme bardy? Ýetmiş üç ýyllap depesinden basylyp gelnen dini ynanjy bardy, sünneti bardy, däp-dessury bardy. Ine, şolary oýnap başlady Nyýaz. Elli ýaşda, elli ýaşda, togsan ikinji ýylda elli bolýar, bir kyrkynjy ýylda bolan, elli iki ýaşynda şu Mekgä gitmäkä muny sünneti ýatyrdylar Nyýazy. Ýöne bolýan zatlara serediň. Şol döwür Türkmenistanyň müftisiniň orunbasary bardy. Müfti özbek ýigitdi, orunbasaram bir aşgabatly ýaşuly bardy. Gyzyny gyrnak edip Nyýazyň öňüne oklan. Ine şol sünnet edýär Nyýazy. Şondan soň bir aprelde gitdi. Bu baran ýerinde-de şol ýemedi-de, eýýäm şol Mekge-Medinede şo taýda konýak içýärdi. Ana Abdukulyň ýazyp goýan ýazgysy bar ýany bilen giden. Ýana.
Şota aý bu bolanak beýle ýok. Ol näme biz atelde görüp otyrmy diýip, konýakdan doýupdyr Nyýaz Şotaýda. Onsoň hem Şotaýda ýany bilen äkiden hemme ministrlerini özüne and içdirýär wepalylyk barada. Ine şu keramatly ojakda siz maňa and içiň wepalylyk barada. Hemmesi hem Şotaýda and içýär. Abdukuly hem Şotaýda. Onsoň ýaňky bir Nazar Toýlyç Söýünow hem şo taýda, ondan soň Ata Çaryýew hem şo taýda. Aý, gara, gorkýan adamlarynyň hemmejigini alyp gidipdir-dä şo taý, and içdirmek üçin, bütin hökümediň agzalaryny. Şo taýda-da söz berdi Nyýaz, Men azman diýip. Şonam ine Türkmenistanyň halkyna ýaýratdy. Azmadygymy? Ine, azmadygynyň netijesini görüp otyrys ine, bütin halk millet bolup, azanly-çugan.
Nemesine Ol şeý- maýdaparada. Ol azman diýip ýaňky garyplygyny, ýa- ýetimligini ýatladar ýaly çokaýynam asyp goýupdyr gapysyndan diýip aýdýarlar. Şonam ýaýratdylar gyýbat edip. Bütin neme, Hawa, Türkmenistanda. Hawa, hawa, şol, şol, ine, ine şol Aýazhan çaryňa bakarak diýen bir a- ata-baba sözümiz bardy. Şol, şol ertekini eşidip, Indi menem şu Aýaz türkmeniň Aýaz han diýip astyrdy. Soň sakgal ýelmedi, murt ýelmedi, birki gezek ýaňky bazara çykan boldy. Adamlar sereden, O girdenegi gören tanaýar, sen sakgal ýelmemek gerek däl-le. O şekilli adam hiç haçan sakgal murt göteren adam däl. Ýöne şol halka ine Nyýaz otap bardy, bitatyny barlady, halkyň arkasynda durdy diýen gürrüňi ýaýradyp, ýaýradyp ine halky şeýdip çökerdi ol. ynandyrdy. Ine, Altyn asyr, Göleli sygyr, Mersedes. Hany, nämäni gördük biz? Ol-ol, bile öz oýnuny etdi, gitdi. Ine, ýaňky ýygbasary bar, ýaňky muny öldürip tagta çykan Gurbanguly. Indi bunda-da hiç hili ideologiýa ýok-da, halky yzyna düşürerýär. Bi tersine ýorup başlady. Dinden daşrak durmaly, aýdym-saz, ho-o ýaňky bi şady-horramlyk, ony çagyryp getirdi ýurda, buny çagyryp getirdi, özi aýdym aýtdy, tans oýnady, maşk etdi, garaz, bolmajasy boldy. Ho-o ştanga göterdi, bütin dünýäň öňünde ine masgaraçylyk. Indi görse, Muňa-da halk ynananak. Näme etmeli? Bilem ýaňam aýlanyp-dolanyp halkyň duýgusyna geldi. Nyýazowyň döwründe bar bolan, soňra ýatyrylan halk maslahatyny dikeltdi. Agzyna garatmak üçin şo göti pampersli ýaşululary. Olar gürlän zat ýok. O nämäň maslahaty? Diňe ýek ö, gazaklar aýtmyşlaýyn aýdasan-da goýasan ne, özi aýtdy, özi goýdy. Otaýda bir ýaşuly gürledim halkyň derdini agysyny bir kemter ýerini aýdan adam barmy ýa gelejek bardy söhbet edilen ýer barmy ýok garşy takyňdan ýok boldy güpürdi tapyrdy ýasasyn ana geçdi gitdi owal indi soňky sen dogry belläp geçdiň soňky iki üç ýylyň içinde soňky iki ýylda esasan bulaşyp başlady syýasaty bilen hiç kim halkyny bulara gulak asanok. Onsoň bir zady getirmeli-le. Şu halk indi ýaňky sabyr käsesi püre-pür dolan halk bir zat edip köçä çykmasyn diýip, indi şularyň dini ynanjyny ýene-de gaýtadan ullanyp başladylar. Ullanýanam kim? Ine dinden çykarlar ýa dinsizler ýa balagyny syýyp ýörerler. Herki zadyň öz dogrusyny aýtmak gerek. Oňada kim meçew berilýär ine ileri ýanymyzdaky ine owganystandakylar ine şolam öňe dolandyryş metodyny indi bular türkmenistanda ornaşdyrjak bolýar. Şonuň üçin gelin gyzlarymyzada ýol ýokdur ýigitlerimizede ýol ýokdur indi okuw ugradanda-da orus ýerde-de belli belli okuw jaýlaryny ugratmaly şo taýda orus dilini öwrenip gelip türkmenistany soň ýaňky şu orus dilini bilýänleriň üsti bilen orus ýerde gerek harytlary ugratmak üçin. Bir, ikinjiden Hytaýa ugratmaly, Hytaýda-da okamaly ugry bar, esasanam şo nebit-gaz sektoryndan. Olaram gelenden soň ýaňky hytaýlylaryň dili bilen hytaýlylar üçin Türkmenistanyň hemme baýlygyny şolar tarapa ugratmaly. Ýaňky wentilde oturmaly adamlar grantda açmak, ýapmak. Ine, ine bularyň edip oturany. Şonuň üçin hem basyp saklamak üçin hem din gerek. Bular nähili dinler? Indi bir gülkünç zatdy. Ne bir Niýazy, ne bir e, Atalyogul, ne bilen e, daş töweregi. Ýeke gün şulan halkyň aladasyny edip, bä bäş wagt namaza duranyny gören barmy eli künlük? Aýdyň maňa. Ýok. Şulan haýsy birini Indi şular dindar bolýan bolsa, indi musulmançylyga geldikde, şular musulman bolýan bolsa, şulaň eden jenaýaty ine biz halkyň öňünde aýdyp otyr, şol sany öz türkmenlerimize-de. Ine, şular men aýdyp otyryn, pygamber donuny bürenin şeýtanlar. Hemmesi, daş-töweregi bilen. Indi şulary daşlamalymy şeýtan hökmünde ýa bizi daşlamalymy, şulaň edýän jenaýatlaryny açyp görkezýänligimiz üçin? Men şoň üçin aýtdym, eger şular şu edýän jenaýatlary bilen, şu edýän hereketleri bilen, şu halkymyzy sallan düşüren gülleri bilen musulman bolýan bolsa, men şulaň duran dininde men ýok. Ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Ýa-ha şolara degişli jezasyny bersinler, yslam dininiň aýdýan emesi boýunça, kodeksi boýunça. Ýogsabam onda şulara ynanýan halkam şolara şärik bolýardy. Bir söz bar, Şeýtanyň azdyrany özüniňki diýip. Ine şolar şu günki gün edip oturan işler ine şu akaba gabat gelýär. Bular şeýtan azdyranam özleriniňki. Sada halk dogry belläp geçdiňiz. Olar nädip gitsin Mekge Medinä? Nädip bular emä gitsin, Käbä gitsinler? Ýeke köpük puly ýok. Bularam aýda bir gezek gidip gelmäge mümkinçiligi bar. Tohumy bilen. Daş-töweregi bilen. Onsoň bular hajy. Halkam bularyň aýak astyndaky garamaýak bolýar. Şol ýaňky Aý adyň aglamadyk ýigidiň ady ine Ýakup Gurbanow diýilýäni. Ony ine biz internetde dört ýyl bäri görüp gelýäs. Goşa-goşa çüýşe arak konýak elinde göräýdä näme noýabrda näme hanymlar jenaplar ine edip ýören keýpi bilen beýlekisi bilen haram hemme zat. Indi şolam şonam şol Mekge Medinä kabul edýän bolsalar. Şo baryp şo milliardlarça adamyň başyna, maňlaýyna sylýan daşyny baryp şolam ogşap haramlap gaýdýan bolsa, mende söz ýok başga diýmä. Şonam indi hajy diýip kabul edýän bolsa, halkymyzam gara gaksyn. Men şony diýjek. Ol metjitlerde kelleli, kellesi selleli oturanlar, men näme etmelidigini dilime getirmäýin. Şolaryň biriniň Pytda ýeke söz çykanaga adalatyň hatyrasyna, ýa şolar dini ýoly dogry dürs tutýan bolsalar, näme üçin şu edilýän işleri ýazgaranoklar? Näme üçin şu edilýän işleri üçin yslamda görkezilen jezany berenoklar? Bu şeýtany daşlamak üçin men üçin-ä Mekgä gitmek zerur däl, hany Aşgabatda ählisi. Daşlaberiň şolary daşlajak bolsaň. Nämä gerek, ýa daş gytmy Köpetdagda? Ine, bi halkymyzyň hem dine ynanjy ýazygorly ýa ikiýüzli. Hawa. Dilinde Allajanda Hudaýjan, iş ýüzünde bolsa hany, jenaýat. Ädilen adam jenaýat. Şunam Allaň ady bilen edýärler, ýa Alla dine ynanjy bilen edýärler. Onsoň o sen o dinde nädip durjak? Öz-özüňi allamak bolýar. Men ýok olar ýaly zadyň içinde. Sebäp men öz ene-atamyň geçen durmuşyny bilýän, eden hereketlerini bilýän. Ýöne şolaň arassa ynanjyny bular pohlap otyrka men bulaň dininiň içinde durjak adam däl. Ýok. Şonuň üçin indi şu günki gün bularda başga syýasat ýok. Halkymyzyň şu ýekeje galan bir arassa zady olam hemmejiginiň kalbynda däl, dilinde. Halkymyzyň dilinde din ynanjam. Metjide baryp maňlaýyny ýaryp daşa urup oturan hüw diýip oturan türkmen ýok. Türkmen gara gününiň yzynda. Bu gün kürsini tapsa erteki gaýgy, alada. Ýöne şony şu başyny ýerden galdyrmasyn diýip indi Allaň Hudaýyň ady bilen gorkuzýarlar-da. Ine, eger şol Ýakup Gurbanow Hudaý hon musulman bolýan bolsa onda meň bu dünýede bilenim ýalan. Indi şol putinli meselä gelsek, Hawa. Ol Bagyşla, ol çaryn düýn öňňinlä ol ýewreýleri daşyna üýşürip Moskwadaky şol jöhitleri şalom diýip olara salam berip oturan. Indi bu gün ku gün hany indi ýewreýlerden ýüz öwürdi. Indi görse şol ýaňky seň aýdyşyň ýaly daş-töweregine musulmanlary jemlejek bolýa-da. Sebäp bular jahyl millet köpüsi. Okuw bilim, okuwly bilimlisi çykyş edýän näme şo Putiniň tarapynda ýa başga bir terror tarapynda. Ýöne bi şular ýaly adamlardan özüne goşun ýygnaýar. Jan, öwür. Sen Waleýkim salam diýýän bolsaň näme üçin biziň indi Merkezi Aziýa döwletlerimiziň bäş döwlet bar indi. Azerbaýjanyň goşsak alty, beýlekilerem. Näme üçin sen şu döwletleriň milletlerini halkyna kömek edeňok? Ine saňa waleýkim salam Putin. Hä? Sen näme üçin Türkmenistanyň ýer asty, ýer üsti baýlyklaryny edil pylysos ýaly sorup otyň? Şu aleýkim salamyňmy?
Uýgurlary diýseňizle, uýgurlary näme üçin gollanok? Uýgurlary men ne ol Erdogan barada aýtmaly meselämde geljek. Ýöne näme üçin ol görenak indi hä? Bolýa onam şu taýda ýatladyň. Ine, Uýgurystanda müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda men eýýäm Moskwadadym, şol döwür şu taýda uýgur diasporasy ýaşaýardy Moskwada. Ýaňky şol Hytaýa garşy öz uýgur halkynyň azatlygy üçin ýa şolara awtonom respublika, jemhuriýet döretmek üçin göreşýän adam. Şolar biz bilen aragatnaşyk sakladylar. Sebäbi uýgurlaram ýaňky hem sünni musulman, hem dili ýakyn bize. Şu uýgur diýilen halk, şu özbek bar biziň goňşymyz, ine, öwzek dogalam, şolar bilen bir alman deň bölenýär. Dilem, dinem, däbem, dessuram, egin-eşigem, hemmejigi birmeňzeş. Ine, özbeklere iň ýakyn millet, ine, uýgurlar. Şol döwür, ondan bir gün olar aýtdy, biz diýdi, ine, miting geçirýäs, ine, şol Uýgurystanyň güni, Hytaý Hytaýyň emesi bardy ilçihanasy Moskwada şoň öňüne barýas geliň sizem bize gorlag beriň ýoldaş boluň diýip. Gitdik bizem iki sany türkmen iki sany özbek bir täjik enem gyrgyz barmydy bir olaram bir on on bäş adam aý garaz bir on bäş ýigrimi bolup şol ilçihananyň öňünde durduk olaram aňyrdan ýetişmeliginden biz kino düşürýän hytaýyňkylar kimdigimizi biljek bolup. Ine şo taýda şolar aýtdy, ine uýgurlar. Biz ýetmiş million halk şu mahaly Hytaýda. Ýöne biziň öz bir topragymyz ýok, uýgur bilen atlandyrylýan ýa uýgura degişli. Biz şony özümize awtonomiýany isleýäs ýurduň içinde diýip. Awtonomiýa diýmegem hany hemme ýerde bar, näme Özbegistanda ýokmy, biziň garagalpaklarymyzam, olaram awtonomiýa-da. Ýa Orsýetiň içinde gytmy awtonomiýa? E näme üçin onda? Ýaňky ýemesi bi Sizinpiniň dostumy, doganoglanymy, arkadagymy ýaňky Putin? Putiniň arkadagy bolýa-da ol ýaňky Hytaýyň o. Näme üçin ol? Öň, öň, öň Putin oň arkadagydy, indi ol oň arkadagy boldy.
Hawa, indi hakyky ýerini çalyşdylar. Indi näme üçin ol Ýaňky Hytaýdaky ýetmiş million musurman uýguryň üstünden böküp geçýärdi, şu taýda ine gazy MD-ki iki million musurmanyň arkadagy bolup çykyş edýär Putin. Hä? Ine problema nirde? Şu problemany, ine şu ýetmiş million halkyň ykbalyny hiç bir men musurman diýen döwletiň ýolbaşçysy diline getirip bilýän däldir. Indi şu Gazadaky şu mahal bi eme ýolbaşçysy bar ine Hamas. Öten ýyl aýtdylar ýolbaşçysy çykyp. Biz diýä e uýgurlary gorlamzak sebäp olar separatistler diýip. Separatist diýmegem döwleti böljek ýa aýratyn neme etjek bolýa. Hawa.
Wi. A onda Putin separatist dälmi? Näme üçin ol onda ömäni bi Krymy bölüp aýyrdy? Näme üçin ol Donbasy ýa e Luganskyny aýyrýa? Hä? Separatist dälmi ol? O öz garaşsyzlygy üçin özüne bir territoriýa, bir bölek öz dolandyryşyny dileýän, soraýan millet separatist bolýar. Indi şu taýda öz türkmenlerimize ýüzlenesim gelýär. Serediň, bir Men ony näkes diýip atlandyrýan, sebäp men hiç haçan hiç bir kitabyň ýakylmagynyň tarapdary däl. Ýakylýandyr kitap okamaga deregi bolmandan soň ýa pytrak gidenden soň. Ýöne şuny bilkastlaýyn, adamlary öjükdirmek üçin islendik dini kitap ýa beýleki kitaby ýakýany men halamak ýigrenýän. Kim bolaýsyn ol, tiresi, taýpasy, milleti, dini. Men oň tarapdary däl. Indi şony Şwesiýada bir adam ýa iki adam ýakypdyr diýip, bütin şwes halkynyň üstüne myjabat atýarlar. Hany, iki-üç sanyny-da atyp öldürdiler. Ýemede Brýusselde, ine, Hytaý demonstratiwna her ýyl ýüzlerçe, müňlerçe Kuran Kerimany göz edip, obalardan, öýlerden ýygnap, indi şäheriň merkezi emesine, ploşadyna ýa köçesine ýygnap, şo taýda otlap ýakýarlar. Näme üçin şuny ses çykaran atlar onda? Ýa çyn ses çykaran zat? Ine musulman bolsaňyz, ine alada. Biriniň bir ýerde bir kitap ýakanyny görýäňizde, her ýyl ine ýüzlerçe, müňlerçe ýakylýan kitaby göreňda, ýa hak hukugy doly basgylanan ýetmiş million uýguryň problemasyny göreňde. Näme şowa kör bolýaňyz? Hany onda adalat? Din nämäni talap edýär? Adalaty talap edýär. Arassa bolmagy talap edýär. Hakykaty söýlemegi talap edýär. Ýalan sözläniň ol şeýtana şärikdigi şo taýda-da ýazylgydyr. Ýöne bir zady sen dogry belläp geçdiň, biz ikimiz Kuran-Kerimiň gatyny açan adamam däl. Dini aňyrbaş bilen adamam däl. Ine bilýän, görýän, okan, okuwyny gutaran hany Keminämiz bar, şoň näme diýse, şoňkyny eşitýäs, diňleýäs, özümden netije çykarýas. Ýöne şu güne çenli Keminäň getiren faktlarynyň ýa delilleriniň garşysyna ýeke adam çykyp, ine şunuň, ine şu taýda şu şu sürede görkezen zadyň ýalňyş diýip aýdyp bilen men eşidemok. Bar bolsa çytyrlyk. Ýöne onda siz kapyr diýip ýüz tutmak ol gaty eme elhenç zat bolýar. Özleri şu diýýän adamyň özi şeýtandan adam bolýar-da. Eger hany döwletiňiziň ýolbaşçysy hany men şolaň şeýtandygyny ine görkezip aýdyp otyr faktlaryň üsti bilen. Siz hem şolara uýýan bolsaňyz onda şeýtanyň azdyryp ýetişdiren ine nämesi bolýar nökeri bolýaňyz. Ýa şolaň emesi raýaty bolýaňyzda indi şo goýun edip saklaýan bolsa raýat bolýar. Ine ýurtdaşlar ine gönümel söhbetdeşlik etmeli bolsa ine meň pikirim şol din meselede. Bu näme üçin beýle bolýar? Näme üçin halkymyzyň iň bir duýguly ýerlerini oýnaýarlar bular? Ýöne şo yslam dininden ozal bizde-de din bar. Gök Taňry bar, Eneatamam gürrüň berer, biziň aňyrdan gelýän ýa-da Gök Taňrymyz bar, bizde ol otparazlyk bar, näme bar, indi ýa-da düýn Aýdyň bilen Kemine şol sorag-jogapda aýdyp otyrlar. Biziň geçmişimiz ýaňky jöhitleriňki bilen baglanyşykly ýa gatnaşykly bolupdyr, şo biziň tahýalarymyz, gelin-gyzlaryň egin-eşigi, beýleki zatlarymyz garyşyp gidipdir, belki, ýa-da bular guda-garyndaş bolandyrlar, kim bilýär, garyşyp ýaşan bolsalar. Onun üçin olara jöhit diýip barmak çommaltmazdan ozal öz taryhymyza da seredeliň. Biraz bolmasa genetiki ekspertiza ediň. Bardy ol iki ýeke indi sesi çykanak soňky döwür. Aý ine men dört arkam bilýän, bäş arkam bilýän, men arassa türkmeni beýlekileri gijeläp ýöreli bardy. Indi şolary ozalem maslahat berdim, ýenem bir gezek maslahat berýän. Hany, genetiki ekspertizdan geçiriň-de, görkeziň, ganyňyzda haýsy milletleriň gany aýlanyp dur. Görkezýäris şuny. Edebilmezler. Şeýdip bular halky aldap, hökmürowanlyk sürýärler.

on alty-on sekizinji ýyl Awstraliýa, Russiýada üç, üç ýarym müň onunjy ýylda. Türkmenistanda üç müň, üç müňden azrak görkezýär. Ýöne Ýöne şoň bar Türkmenistanda da uýgurlar hem bardy, ýaňky onsoň e, näme koreýler hem ýaşaýardy, nemisler hem bardy. Türkmenistan internasional hem jemhuriýetdir. Hemme millet bardy. Sebäp türkmen beýleki milletleri, ine şu taýda aýtmaly ýeri geldi. Sen başga dine ynanýaň diýip hiç haçan döşünden iten millet däl türkmen. Ine meň dogduk depäm Gyzylarbatda şu malam barsaňyz durandyr ýadygärlikleri. Bäş sany dürli metjit bar. Türkmenleň ýaňky sünni musulmanlaň metjidi dur, şaýy musulmanlaň metjidi dur. Orslaň ortodoks, emeleň şulaň emesi metjidi dur ýaňky çerkewi, soň öýeme dur ermeni grigorianlaň ýaňky metjidi dur, ybadathanasy, i polýaklaňam ýaňky ybadathanasy bar. Ine. Katolik. Katolikden. Bäş sany diniň metjidi ine men ýumruk ýaly gyzarbadymyň içinde. Olam baryp ol on sekizinji on sek on dokuzynjy asyrda gurlanlar. Müň sekiz ýüzünji, müň sekiz ýüzünji ýyllardan gelýän, dowam edip gelýän, ellinji ýyllardan şuny ýaly. Ine, şoňa biri baryp, şu güne çenli şoň gaşyny dellän zady ýok, mazaryny ýumran ady türkmenem ýok. Bir hemmejik zady biziňkiler şu bir, bir düşünmeklik bilen kabul edip, ähli dini öz kalbyna sygdyryp bilýän millet diýip men düşünýän, türkmen. Onsoňam kitaby bar, indi men öz ene-atamdan eşden zadym barda, şu kitaby bar emeler, milletler, ýaňky dinler olary hiç haçan kapyr diýmek bolmaýar diýip. Şu dünýädäki dört sany uly diniň şu hemmejiginiň öz kitaby bar-da. Her kimiň öz, her kimiň öz dini bar. Dini bar, kitaby. Seň diniňe meňzeş däl bolsa kapyr diýip bolmaz-a. Olaň öz dini bar, çokunyp ýörler, sypdyrman gatnap ýörler öz metjitlerine.
Şo-da, biziňki... Edip ýörler, ýöne seň, seň diniňe ynananok, şo musulman näl diýip, olara kapyr diýip bolmaz-a. Her kim öz dini bar. Evet.
Gaty gowy boldy şu günki eden gürrüňimiz. Biz ikimiz dini adam däl. Şu dini meseleleri çözüp berer ýaly okan uniwersitetimiz ýok bu ugurda. Hawa, eşitmiş, bilmiş, görmüş, indi mana Kemine şänik döwen ýaly edip ine aýdyp otyr halkyň öňünde. Diýjek bolýan zadym, biz ine iki sany ýurtdaş hökmünde ine şu zatlary bir adam hökmünde her birimiz öz görýän zadymyzy beýan edýäs. Indi şu zatlar beýan etdiň diýip saňa kapyr diýilse ýa maňa kapyr diýilse nähili bolar?
Özi kapyr. Onda şo Gurbangula oň ýemesini e, e, ýaňky ala samsyk e, ogluna ýa niýansy ýa şoň hökümetine ynanýan adamlar ýa şolaryň duran ýemesini molla müftüsine ynanýan adamlar özleri kim bolýar? Ene sorag. Şony aýdaýyn diýdim men başga şu goşjak zadym ýok bolçary. O taýda-da häzir ýygnak bardyr, bize garaşyp oturandyr. Garaşýarlar bolýar onda. Borandan watandaşlar sag boluň. Hawa, pikir etmäň bular dine garşy diýip, dine garşy däl şol dinsiz adamlaryň dini reklama edýänlerine garşy. Şeýleräk bolýar onda. Halmyrat aga sag boluň bu günlükçe. Sizem sag boluň, çagyraňyz üçin. Hormatly ýurtdaşlar, sag oturyň, saglykda görşeliň. Hemmäňiziň eliňize saglyk.